Райсом хорз зынаргъ телерадмӕкӕсджытӕ! Ӕнӕниз ут ӕмӕ стыр Хуыцау хъахъхъӕнӕт! Райсом та зӕрдӕрухс ӕмӕ райдзаст куыд уа знаг хӕлӕрттӕ, ууыл та фӕархайӕм мах, нӕ радон рауагъдимӕ абон та йӕ амонджытӕ Цӕгӕраты Руслан. Махау Таты Зитӕ.
Руслан, абон нӕм Ахӕм уазджытӕимӕ ацы бонты цалдӕр боны ссыдысты Мӕскуыйӕ цавӕрдӕр нысантимӕ, хир цавӕр нысантимӕ ӕмӕ цӕй тыххӕй, уый та нын радзурдзысты сӕхӕдӕг. Уыдон та сты Руслан хӕрзаудӕн чырыстон фонды сӕрдар Мӕхъиты Виталий ӕмӕ ӕхсӕнадон архайӕг Кокойты Руслан. Нӕ райсом хорз! Нӕ райсом хорз!
Ке райсомӕн уый хорзӕх уа уӕд. Зонӕмӕ тынг ын ӕвдӕлон стут. Ацы бонты ӕмӕ уын фыццаджыдӕр бузныг ацы райсом ардӕм ӕрбацӕуынмӕ кӕй ссардтат рӕстӕг, уый тыххӕй. Гъер цавӕр нысантимӕ ссыдыстут Дзӕуджыхъӕумӕ, уый ма нын уӕ хорзӕхӕй раргом кӕнут. Махӕн дӕр ма нӕм чи кӕсы, уыдонӕн дӕр.
Нӕ фонды хъуыддӕгты фӕдыл ӕрцыдыстӕм цалдӕр направлений нами, куыстыты направлений. Машаи у конкурс художникты конкурс на Ирыстоны художникты на скульпторты конкурс. Ӕмӕ дыккаг та у спортивон турнир боксӕй. Хуыцау фӕрцы хъом ӕрцӕуой. Забахламуйедтӕмӕ ноябры Джоргуыбайы къуырийы. Мӕ алкӕй дӕр хонӕм.
Мӕ кӕд Джергуыбайы къуыри уыдзысты ноябры, уӕд ӕртӕккӕ та, ӕвӕццӕгӕн, архайд ӕртӕккӕ цӕуы куыд? Нырма архайӕм, цӕмӕй дзӕбӕх ӕрцӕуой цыдӕр техникон моменттӕ зыимӕ, цӕмӕй алцыдӕр хорз уа уӕ хъомӕ адӕмимӕ, адӕм ӕркӕсай, хъуыддӕгтӕм куыд цӕуынц, кӕмдӕр цыдӕр баххуыс кӕнын хъӕуы, кӕмдӕр кӕйдӕр фӕтагъд кӕнын хъӕуы, цӕмӕй адӕмы хуызон уӕм нагъдӕр. Ӕмӕ спорт та цавӕр ерыстӕ уыдзысты, сывӕллӕттӕ уыдзысты ви хистӕртӕ, цӕй кары? Турнир уыдзӕни дыууадӕс-цыппардӕс аз лӕппутӕй, боксӕй хъума хӕсой Хуцауи фӕрцы турнир хуйны турнир Святого Георгия Победоносцева рӕссагау афтӕ. Мӕер цыбардар, зӕгъӕм, ер мӕ равзӕрд фарста, цыбардар ер Чырыстон архайд ӕмӕ бокс иумӕ куыд, куыд м хицысты?
Кӕмӕдӕр афтӕ фӕкӕсдзӕни, зӕгъгӕ, мӕнӕ йе чырыстон ӕгъдауӕфтӕ уымӕ, дӕ къух ма сис искӕмӕ, мӕ боксытӕ кӕрӕдзи цӕсгом хойынц. Махмӕ-иу дӕ ныхӕстӕ ма ферохӕд, ӕз дӕр боксӕй хӕцдӕн. Ӕмӕ соревновательтӕм куы рбацыдыстӕм, уӕд иу дохтыртӕ нӕм хыл кодтой. Тынг ма сӕв, цӕстмӕ ма хъав, ӕмӕ уым нӕм дзӕбӕх фӕхыл кодтой, ӕмӕ зӕнӕй диссаг уадз дохтыртӕ. Афтӕ дӕр иу уыди. Мӕ чырыстон динмӕ гӕсгӕ апостол уырыссагӕй зӕгъдзӕн ахӕм ныхас загъта, кто о своих особенно о домашних не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного. А уыцы ныхасмӕ гӕсгӕ кӕд ды нӕлгоймаг дӕ, лӕппу дӕ, лӕг дӕ, мӕ кӕд дӕ бон нӕу де фсымӕрӕн, дӕ, дӕ хионӕн баххуыс кӕнын зын рӕстӕджы, йе зӕгъгӕ. Мӕ сӕрыл рахӕссын. Мӕ нӕ хъума йӕ сӕрыл рахӕссай. Кӕнод та дӕ зӕххыл дӕл фӕмблай чи уыдонӕн куы нӕ баххуыс кӕнай, уӕд ды цӕй лӕг дӕ? мӕ хъумӕ зонай кӕм хъӕуы тох кӕнын кӕм хъӕуы уым та лӕгъзныхасӕй зӕгъын кӕм ӕмбӕлы омӕ кӕд адӕймагӕн йӕ бон нӕу искӕй сӕрыл ахӕцын уӕд уый у тӕппуддзинад мӕ хуыцауы номыл йӕ сӕр чи сбаста уымӕн та хъуамӕ тӕппуддзинад ма уа Ма ирон ӕгъдаумӕ дӕр афтӕ у, тӕрсаг адӕймаг кӕддӕриддӕр худинагодимӕ худтысты. Мӕ уымӕ гӕсгӕ нӕ фӕнды, цӕмӕй нӕ кӕстӕртӕ дӕр фидар уой удӕй дӕр мӕ буарӕй дӕр. Мӕ уыцы бахатыр кӕнут нӕ хайы нуӕзт дӕр Ома уый мадзалӕн, ацы мадзалӕн ӕмӕ ерыстӕн сӕ сӕйрагдӕр нысан у, куыд ӕй бамбӕрстон, афтӕмӕй рӕзгӕ фӕлтӕры раст фӕндагыл сӕвӕрынмӕ. Сау фарс.
Сау фӕндӕй у.
Ӕмӕ ма радзурут уӕ хорзӕхӕй, хер ныв, куыд загътай, афтӕмӕй нывгӕнджыты хсӕн дӕр уыдзӕн ерыстӕ ӕви нывгӕнджыты хсӕн дӕр уыдзӕн ӕркаст нӕ, ӕмӕ ӕнӕмӕнг нывгӕнджыты хсӕн ӕви ма йӕ бон кӕмӕн уыдзӕн ам архайын, хер ацы аивадмӕ барчи дӕр зӕгъӕм скульптортӕ ӕви.
Скульптортӕ дӕр дзы архайынц, мӕ кӕй фӕндыди алкӕмӕн дӕр йӕ бон уыди саразын йӕхи арӕзт, чи ныв кӕны, чи скульптурӕтӕ аразы мӕ Алкӕмӕн дӕр бар ис, ӕрма рӕстӕг дӕр ис, Хуыцауы фӕрцы кӕй фӕнды, уый бацархайӕт. Ныр та, куыд ӕй загътон, архайӕм, цӕмӕй алцыдӕр лӕгъзӕй бацӕуа уыцы бонтӕм. Ма нӕ фӕнды, цӕмӕй къуымы фембӕлӕм иу адӕймагимӕ йӕ ном Марина, Гӕбуты, бирӕтӕ йӕ зонынц, уымӕн дӕр йӕхи фондиимӕ ӕххуыс кӕны мӕгуыр адӕмӕн. Бирӕтӕ йӕ зонынц, ӕрбахӕссынц дзаумӕттӕ, цыдӕр. О, мах дӕр имӕ зонгӕ стӕм иу хатт ӕмӕ дыууӕ хатты нӕ бадти ам нӕ студи. Йӕ цӕрӕнбон бирӕ, йӕ лӕггад Хуыцау бафидӕд бирӕ. бафыдӕбон кодта мӕгуыр адӕмӕн, хуымӕтӕг адӕмӕн. Мӕ хъуамӕ нӕ тыхтӕ баиу кӕнӕм Хуыцауы фӕрцы, уый дӕр архайы нӕ сауджынимӕ, нӕ ирон сауджынимӕ Иосиф Гагкайтӕй у йӕ мыггаг, аллагийаг у. Мӕ цӕмӕй мӕнӕ тыхст адӕм чи сты, бынтон ӕвзӕр уавӕры чи, цӕмӕй сын хусгӕнӕг уӕм, саудӕр саудӕр мадзӕлттӕй нӕ о саудӕр аудӕн нӕ фӕлӕ бирӕ стӕм хуыцауы фӕрцы та у хуыцауӕн ис адӕм кӕй фӕнды ххуыс кӕнын тыхст рӕстӕджы чи тыхст тыхст уавӕры тыхст уавӕры чи бахызти мы ма зӕгъдӕ хорзӕхӕй мӕнӕ иннӕ азмӕ цӕттӕ кӕны ирыстон бӕрӕгбӕттӕм ӕмӕ куыд цӕуы уыцы цӕттӕ та кӕд кӕдӕм исты бар дарыс уӕд Уивӕцӕгӕн Руслан-Алани дзурдты сагъудыл. Тау уртакка цӕттӕ фенӕм ӕй хатгай телеунады дӕр, интернеты дӕр фенӕм, иуран бацӕттӕ кодтой, кӕм аргъуан уыди, кӕм мӕсыг, цыдӕр куыстытӕ цӕуынц, ӕмӕ куыд цӕттӕ сты ӕртӕккӕ цы уавӕры сты? Раст зӕгъгӕ уыцы дзуапп дӕттын хъӕуы Цӕгӕн епархийы сӕрдарлӕвӕгӕн. Мӕ йӕ сӕрты мӕнӕн мӕ бон нӕу дзурын.

уыцы фыдӕлтӕ, нӕ чырыстон фыдӕлтӕ, уыдонӕн дӕр сӕ ном, сӕ нӕмттӕ срухс уыдзысты Хуыцауы фӕрцы. Бирӕ сыгъдӕджытӕ нын и, Николай Туаллаг дӕр, мӕ иннӕтӕ мӕ Хуыцауы фӕрцы адӕм хъуамӕ зоной нӕ сыгъдӕджыты. Руслан, радзур-ма дӕ хорзӕхӕй, ды та мӕнӕ ацы хъуыддаджы куыд архай, зонӕм ӕй ӕхсӕнады Кусӕг дӕ, мӕнӕ нӕ иумӕйаг акци ӕххуысгӕ кодтам, уӕд ӕртӕккӕ дӕр уый размӕ дӕр архайдтай мӕхимӕ ӕмрӕнхъмӕ мӕ радзур, тӕккӕ та цы куыстытӕ сӕумӕ ца кусыс?
Ну, тынг ӕхсызгон мын у, кӕмӕ базыдтон ацы лӕппутӕй. Кӕцытӕ кусынц, цӕмӕй адӕм Нӕ сывӕллӕттӕ цӕмӕй зоной, зонӕм бынаттӕ, нӕ фыдӕлты бынаттӕ. Бирӕтӕ сӕ нӕ зонынц, кӕм сты уыцы бынаттӕ. Виталимӕ Руслан.
Зонын ма йӕ, мӕнӕ горӕты уынгтыл афӕлгӕсгӕйӕ, фенӕн ис мӕнӕ рекламонщиттӕ кӕй хонынц, уыцы бынӕтты фенӕн ис рухстауджыты нывтӕ, сафогонцтӕ, стӕй алыхуызон дзуӕртты бынӕттӕ. Зонынӕ уырдӕм дӕр цавӕрдӕр бар дарут, уӕ хъӕппӕрисӕй арӕзт ӕрцыдысты мӕ гӕсгӕ нӕ Пьер Кадрадинод ма мӕ сраст кӕнӕд. Раст дӕ, раст, Хуыцауы фӕрцы сарӕзтам уыцы хъуыддӕгтӕ мӕ ма Кӕд Хуыцауы радты араздзыстӕм, хъуамӕ нӕхи адӕм зоной нӕ дзуӕрттӕ, нӕ рухстауджыты, уымӕн ӕмӕ нӕ уидӕгтӕ куы нӕ зонӕм, уӕд мах куыд адӕм батайдзыстӕм. Ерзагӕ иуӕй-иутӕ мӕхиуӕттӕй дӕр мӕ фӕтфӕрсынц, мӕ сӕ ма хъӕуынц, уыдӕттӕ сӕ ма аразут. Ӕндӕр куыстон нӕй ӕви

ахӕм хабӕрттӕ хъуысгӕ дӕр никуы кодтой, фӕлӕ Ир, цыма мӕнӕ бынтон цыдӕр ӕнӕгъдау рӕстӕг ӕрцыди. Мӕ куы нӕ дзурӕм, мӕ кӕстӕрӕн куы нӕ амонӕм, уӕд райсом мӕмӕ гӕсгӕ мах дард ма хӕссдзыстӕм. Фидӕн нын нӕ уыдзӕн, фидӕн нын нӕ уыдзӕн, йо, Хуыцау бахизӕд, фӕлӕ хо. Иумӕ дыууӕ не стӕм Хуыцауы фӕрцы, цалдӕр бирӕ адӕм стӕм, ирӕттӕ стӕм, уырыссӕгтӕ дӕр нӕ ӕхсӕн ис, йӕ зӕрдӕ Ирыстоныл кӕмӕн рисы, уыдонӕн. Мӕ алчидӕр йӕ бон цы у, уый аразы алы направленийы дӕр. Мӕ фыццаг уал авдӕй сти рухстауджытӕ. Уыцы адӕм уыдысты сауджынтӕ, зындгон, зындгон ирӕттӕ уыдысты, Аксоколиев, Гӕдиаты Секъа, бирӕ сты. Сӕ фӕрцы-иу байгом уыдысты Ирыстоны скъолатӕ адӕм. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, стыр ӕвӕрӕн бахастой ӕвзаджы ӕвзаджы рӕзтмӕ дӕр. Уыдоны руаджы ирон рацыдысты ирон интеллигенцимӕ, базыдтой бирӕ ирон адӕм базыдтой фыссын. Тӕлмац дӕр бирӕ кодтой. Бирӕ кодтой. Стӕй ма се вӕрӕн хастой ирон периодикон мыхуыры райрӕзтыл сахадыдтой нӕ. О, растдӕр раст. Нана Колиты Аксойыл ныхас кодтам, ӕмӕ уый фыццаг уыди чызджытӕн чи скодта, скъола. скъола ӕмӕ уыцы чызджытӕй кӕд тынг хъуыстгонд ничи уыди, уӕддӕр уыдоны цот та ӕнӕхъӕн Уӕрӕсе дӕр зыдта. Уый тыххӕй мӕ сын бындур сывӕрдта ӕмӕ тынг раст хъуыды кодта райсомы иннӕ боныл дӕр. Ӕвӕццӕгӕн, ма уый руаджы тынг бирӕ уыдоны цот уызы, инӕлартӕ дӕр уыди, ахуыргонд адӕм дӕр. Стӕй ма, Руслан, уыдоны ӕхсӕн ма хер чи сахуыр кодта ацы рухстауджыты руаджы ӕмӕ ахуыры фӕндагыл размӕ чи рацыд, уыдоны хсӕн уыди хохаг ирӕттӕ дӕр. Кӕд бирӕ нӕ уыдысты, уӕддӕр. Ӕвӕццӕгӕн нӕм чи кӕсы Руслан ӕмӕ Витали, уыдонмӕ ӕвӕццӕгӕн равзӕрди фарста. Хер, уӕ куыст кӕд райдыдта, уӕ архайд кӕд райдыдта, сӕрмагондӕй ма дзы чи ис, уӕ алыварс евӕрӕн чи хӕссы уархайды, чи уӕмбар дары. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ мах бацӕттӕ кодтам ӕрмӕг ӕмӕ йӕм табуафси бакӕсӕм. Кӕд не мзӕххонтӕй бирӕтӕ цӕрынц дард Ирыстонӕй, фӕсарӕнты, Мӕскуыйы, уӕддӕр сӕ зӕрдӕ ис Ирыстонимӕ. Сӕ мӕт у Ирыстоны фидӕн. уымӕн ма стӕм хатт ӕвдисӕн у не рмӕгдӕр. Мӕскуй зӕххыл цы ирӕттӕ цӕрынц, уыдонмӕ дыууӕ-ӕртӕ азы размӕ цалдӕрмӕ райгуырд ахӕм хъуыды, Цӕгат Ирыстоны бирӕсывӕллонджын, стӕй се нӕниздзинад хъыгдӕрд кӕмӕн у, ахӕм бинонтӕм фӕкӕсын истӕмӕй. Сӕ къухы ӕфтын райдыдта, сӕ архайд уынгӕйӕ сӕ нымӕцыл бафтыд ӕмӕ сӕм равзӕрд ахӕм хъуыды: сӕ къорд искуыд схонын ӕмӕ йын радтой ном «дзӕнгӕрӕг». Ӕрмӕст хӕрзаудӕн архайд нӕ кӕнынц ацы къорд, фӕлӕ ма северӕн хӕссынц, цӕмӕй абоны фӕлтӕр зоной се взаг, цӕмӕй зоной ирон адӕмы монон ӕмӕ удварны хӕзнатӕ ӕмӕ хъахъхъӕдыр цӕмой фидӕны фӕлтӕртӕн. Ӕмӕ дарддӕр нӕ равдыст ӕххӕстгӕнгӕйӕ ма мӕ фӕнды бафӕрсын ӕмӕ сбӕлвырд кӕнын, чи нӕм кӕсы, уыдонӕн дӕр. Сымах кӕд чырыстон диныл хӕст стут, уӕддӕр гъер епархимӕ, Дзӕуджыхъӕуы епархимӕ бар нӕ дарут ӕви куыд? Нӕ мах стӕм мӕнӕн ӕхсӕнадон фонд, епархимӕ иумӕ кусӕм, фӕлӕ стӕм хуымӕтӕг адӕм, ирӕттӕ. Ма епархи дӕлбар не стут? Нӕ, не стӕм.
Уӕхӕдӕг?
Нӕхӕдӕг ма нӕхи ирон адӕм стӕм. Уынӕм нӕ уынгты нӕ алыварс цы цӕуы, мӕ нӕ фӕнды гыццыл саразын нӕ бон цы у, цӕмӕй нӕ цард размӕ рацӕуа. О зӕрдӕйы ӕххуыс ис Мӕгуыр адӕмӕн рынчынтӕн мӕгуыр адӕмӕн тыхст адӕмӕн тыхст адӕмӕн нӕ кӕстӕртӕн, цӕмӕй фыццаджыдӕр ӕвӕццӕгӕн раст фӕндагыл цӕуой. Фыццаджыдӕр ӕвӕццӕгӕн мӕнӕ кӕд абон ацы хъуыддӕгтыл ныхас кӕнӕм, уӕд ӕвӕццӕгӕн фыццаджыдӕр ӕвзонг фӕсивӕд уа ӕви фӕлтӕрджын ӕви карджын адӕм. Ӕвӕццӕгӕн уый мӕ хъуыдымӕ гӕсгӕ чи зоны Радейӕн, ӕвӕццӕгӕн ӕппӕты фыццаг хъуамӕ адӕймагмӕ уа уырнындзинад Хуыцаумӕ. Хуыцауӕй хъом адӕймаг тӕрса. Тӕрса, ӕмӕ уӕд йӕ фӕндаг дӕр зул нӕ уыдзӕн, фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, уӕд уыдзӕн ӕвӕрд раст. адӕймаг раст фӕндагыл. Раст. Сӕрмагондӕй мах абон кой кӕнӕм нӕ фӕсивӕды, уыдон та сты фидӕн. Мах, ӕз мӕнӕ мах кӕрӕтты тыххӕй нӕ зӕгъын, ӕвӕццӕгӕн, фӕлӕ ма нӕ фӕстӕ чи цӕуы, уыдоны кӕстӕрты тыххӕй дӕр, ма цӕмӕй федон раст фӕндагыл ацой ӕмӕ нӕ фидӕн дӕр уа бӕллиццаг, Ӕвӕццӕгӕн, ууыл архайын хъӕуы. Сымах дӕр уырдӕм хӕссут уавӕрӕн, мӕ уын стыр бузныг. Раст дӕ, мӕ хо, ӕмӕ ма мӕ фӕнды зӕгъын, Хуыцауы кӕй уӕнды, уый хъомӕ зона, уырыссагау зӕгъдзынӕн, что вера без дел мертва. бирӕтӕ-иу вӕййы афтӕмӕй бацӕуынц ӕргъоммӕ дӕр цалгай цалдӕргай свечкӕтӕ саразынц зары бынмӕ дӕр ацӕуынц иуӕй-иутӕмӕ-иу сӕдӕ агуывзӕтӕ сисынц цӕрӕнбонтӕн фӕлӕ адӕймаг хъуамӕ хъуыды кӕна ууыл ӕрмӕст Хуыцаумӕ амам, о Хуыцау баххуысгӕ, ӕрмӕст уымӕй нӕу уырнындзинад. Райсом ӕз куы амӕлон, мӕ Хуыцауы раз куы рлӕууон, уӕд мӕ ӕрфӕрсдзӕни. Ӕз уын загътон, кӕрӕдзи уазут куыд фсымӕртӕн. Ма уын загътон, кӕрӕдзийӕн ӕххуыс кӕнут. Искӕмӕн баххуыс кодтай? Дӕ сыхаг хормаг уыди, мӕ йын искуы бахӕрын кодтай? Ортӕ ахӕммӕ ахӕм Африкӕмӕ дӕ ничи рвыста, мӕнӕ дӕ алфӕмблай чи уыди, уыдонӕн искуы баххуыс кодтай, искӕмӕн йӕ цӕхӕрадон скъахтай, исты хорздзинад сарызтай. Ӕмӕ куы рфӕрсӕвӕд ис, куыд хъуамӕ, цы цӕсгомӕй-хъуамӕ рлӕууын Хуыцауы раз, мӕ куыд хъуамӕ зӕгъон, мӕнӕ мӕ куыд фӕндыди, афтӕ цардтӕн. Мӕ алчидӕр, мӕнӕ уынӕм, адӕм куыд мӕлынц, мӕ алчидӕр хъуамӕ йӕ сомбоныл хъуыды кӕна, цард афтид ацы зӕххыл нӕу, фӕлӕ куы ахизӕм ӕцӕг бӕстӕмӕ, уӕд уым дӕр цӕрын хъӕудзӕнимӕ, цы аразӕм йе рын, уымӕ гӕсгӕ, стӕй дӕр уыдзӕни уымӕ гӕсгӕ нӕ цард. Виталий, раст зӕгъыс, адӕймаг алцыуыл нӕ аххӕсдзӕни, фӕлӕ дӕ алыварс цы и, уым хъуамӕ дӕ бон цы у ис кӕнай, дӕ сыхагӕн феххуыс кӕ, кӕмдӕр дарддӕр кӕд ӕххӕссыс, уӕд хорз, Фӕлӕ фыццаздӕр хъуамӕ адӕймаг йӕхицӕй райдайа, йӕхӕдӕг ӕвзӕр митӕ ма кӕна, ӕмӕ йӕ бон кӕмӕн у ма ныххуыс кӕна. Мӕ уый тыххӕй мӕ фӕнды зӕгъын, нӕ зынаргъ ӕмбӕлттӕ, нӕ кӕстӕртӕ, ӕнӕниз мын ут, сӕ хорз фӕндтӕй, сӕ хорз хъуыдытӕй уӕ зӕрдӕты уыдон Хуыцауы цӕст бауарзӕт, ӕмӕ кӕрӕдзийы уарзгӕ дзӕбӕх рӕсугъдӕй куыд цӕрӕм, Иосарфыныл. Амен, уӕт амен.
Мах стӕм ирон адӕм, бынтон бирӕ не стӕм ӕмӕ хъуамӕ кӕрӕдзиуыл хӕцӕм, нӕ Руслан? Ӕнӕмӕнг. Ӕвӕццӕгӕн дӕ сӕйраг хъуыды цырӕгътӕй. Иу армы взаг стӕм, иууыл, дам, фидар нӕу, фӕлӕ иумӕ кой сты тыхджын. Иу гыццыл ныр стӕм.
Виталимӕ та, ӕвӕццӕгӕн, ӕнхъӕлмӕ ма кӕсдзыстӕм ноябры фӕстаг бонты. Ӕвӕццӕгӕн ацы студийы дӕр ма сӕмбӕлдзыстӕм, мӕнӕ цы мадзал арӕзт цӕудзӕн уый хатдзӕгтӕм гӕсгӕ. Нӕ? Мӕнӕ зӕрдӕ дард стӕм. Хуыцау зӕгъӕд. Ис ам бирӕ фӕндтӕ, ис ам бӕллицтӕ, архайут сымах дӕр Ирыстоны фидӕныл. Ма уӕ къухы бантысӕд. Хуыцау зӕгъӕд. Нӕ плӕнттӕ нын Хуыцау сӕххӕст кӕнӕд ма кӕй фӕнды уый дӕр махмӕ баиу уӕд, цӕмӕй Кӕрдӕнмӕ тыхст адӕмӕн гыццыл баххуыс кӕнӕн. Уыйадыл Руслан, нӕ зынаргъ ӕмбӕлттӕ, чи нӕм кӕсы, уыдон нӕ равдысты рӕстӕг кӕрон ӕрхӕццӕ ӕмӕ та уын зӕгъӕм нӕ радон фембӕлдмӕ. Хӕрзбон, рӕсугъд бӕттӕуы цӕуӕт!